Tɔgba me tsa gbe. Tɔgba me ne tsa gbe. Enua le do. Mm. Ha. Eh, ke mía tɔgbo nɔ Égypte nyigba dzi va ya. Na wo ɖe jɔ le fun. Ke ye yovo va ke ɖe ŋuti. Ye wova sɔ ɖe ke be mía tɔgbo be storia alo histoire tɔ va ŋlɔe. Tɔ va to asi le ŋuti. Ŋke tutututu wo jɔ ga wa me le Égypte nyigba dzi o. Ke ame yibɔ nɔ fun o. Yoo,
míayi viɖe míava. Yoo, gbame do ame ne tsi agbe ne xexi aƒete le wòtrɔ ya. Biabia yi ke bia ma, enye menɔ gbɔgblɔ be Biblia yi ke woŋlɔa is a polished paper. Wo pɔlisi mía tɔgbuiwo ƒe nua kɔ ŋlɔ agbalẽ kɔ flu míawo ŋutɔ. Nenye be le gbɔgbɔ mea, ne megblɔ nya ya ne ese ase me. Vɔ ne mele gbɔgbɔ me o egakpɔtɔ le babla ya kete wokplɔ mía tɔgbuiwo dea, ne megblɔ nya ya le se ɖu ge. Emia tɔgbuiwo wɔ ye wonɔ Egipte, ye wosubɔ Xebiesɔ tɔ honɔa ŋutɔŋutɔ. Ye ne egbenya le fi ma ne wodzi wo ne Mawu asɔ wo koa, ame yiwo nɔna avɔ mea, avɔ ʋe me nɔ yia, yewoe nye agbosu siwo. Aƒetɔ ya yi ke míle yɔyɔ egbea be Yesua, agbosu si wònye. Agbosu siwo ne wova aƒe ɖe me fifia ne nu ɖe le dzɔdzɔm ne wole ŋu ƒomea, ne gbɔgbɔa va dzo wodaa dɔ, wokpɔa nu le ame ŋuti. Ta ne wole kɔnu ɖe wɔ ge le womekpɔ nu fifia koa, ame sia ame dzina be yeayi ne gbɔgbɔa va ne wogblɔ nu ɖe na ye ne woda dɔ ɖe wo. Wonɔna gama wosana avɔ na amewo zi ɖeka zi ɖeka. Aƒetɔ ya ke yɔ le gbea be Yesua, agbosu sie. Vɔ ale yi ke ne le zɔzɔ wodana dɔ na mo, amewo dzɔna nu ne kple tɔ ya tse ganana nu amewoa. Ewɔe be nenye be wose egbea be wole kɔnu ɖe wɔ ge le fia, egbea le kpɔ yi nu gbea kɔa, le kpɔ yi nu gbea kɔa, ne va yina kɔa amewo nɔ kplɔ ɖa. Ko ne Mawu ava dzi kɔa ele dɔ da na mo, ele nukunu wɔ na mo kakakakakaka. Ke eye wonɔ gbɔgblɔ be wobe yi suku le India bu da bete ema yi bete le kpɔ me, ele avɔ me, ele agbo agbosu si wome avɔ me. Le nu srɔ̃. Ke yi wole nu ya srɔ̃ kakaka yi wole sasa le amlima wɔ kple tɔ la, ekpɔ be agbosu si wole la, ame aɖewo le wa wome nyina kɔ ta ne vodua wole mekɔnu wa me meva na wo dzi o. Ye ame yiwo nye mí na wɔ kple mí da wɔ ŋutɔ la, alekee wo wome ekpɔ me via ame yi le kpea me le amli ma wɔ kple tɔ ta. Ewɔ be ame geɖe tsɛ wova tsi tre ɖe eŋuti be ɛ ɔ menya alea yewowɔna nua yɔ gake Mawua zãnɛ gasiagame. Ta ne wose be eyi ke ko wokplɔe ɖa, wote zɔna le fia akpa gbɔsusuwo, wote zɔna le ga kaka ya ƒla wu, wote yina kaka Togo ebe, wote zɔna le ga ya ŋlɔ ga womeɖo aʋu o, wole woƒe avɔhea me ko. Nenema koe nye ame ya ke yɔ mí le gbea be Yesua. Gake Yesu le nu yɔ wɔ kakakaka enyia be neva ɖe ŋkɔ. ŋkekea ɖe woawɔ kɔnu nɛ ne ɖe ŋkɔ ye wole kɔnua wɔ wole gbea do ɖa wole kɔnua wɔ kakakakaka koa le ye ma yia kafi nanɔ avɔ ma me ne nu yi ke mele be nawɔ ne wɔe la wohe na to na me. Wohena to na ame ale gbegbe. Ta yi ke ne dzo aƒe ɖe sia ɖe me tse gena ɖa nɔ dɔda be Mawu ava yi dza. Eɖu kɔ le agblea me le blema ta eyi gbe gbɔ wole ŋkɔ ɖe gea wofia fui ŋutɔ. Wofia fui kakaka wòva yi ɖe ɖi me. Eze ya me la, wofia fui kakaka wòva yi ta eye wova le ŋkɔ yɔ ʋua mo le fɔfɔ ʋu kakaka kɔa. Enkɔ ke wa wa yɔ wa fɔ kɔ be Yesu xe ɖe. Gbada ya kɔ fɔ. Eʋua je to wo ɖui kakakakaka. Edze be ne sɔ deba ya kple nu ɖewo ne wɔ kɔnu ne. Wowɔ kɔnu ne vɔa. Mekpɔ nye mi da o. womeɖoe mí da o vɔa, yɛ ava dze hun wɔ na mo, dze kɔnu wɔ na mo. Fi ma wogblɔ nɛ be ao. Le agblea mea, nɛ nɔ ekpe me kaka dogo, yɛ womewɔ le ɖe ɖo anyi na wɔ, womewɔ nuyɔ na wɔ le nuyɔ wɔ a ele kɔ ɖu. Blema la wohena to na ame vevie. Yɔwo lé yi ɖe tɔkɔ atɔ̃lia be nu ya wɔ le yi le hun gblẽ. Yɔwo ƒue ƒu kpoe kaka wòku tsi gbea me. Gake esrɔ̃a ɖe? Adzakpa melɔ̃, tɔhonɔa melɔ̃. Ta yi wova le kpe ƒui kaka wova kpɔ be dza kua ye dzi ɖe gbe. Eke dzi ɖe gbe ko amekɔ le eƒo ƒota. Ame sia ame tsa anyi xixeame do viviti. Yɔ le adzrɔ me kaka ɖe ye mi na wo va kɔe kɔ va de kpɔ. Yɔ wo bo wɔ kɔnu ne wo ɖi kɔa wo kɔe da ma me kaka abe kɔsi ɖa ɖeka kɔsi ɖa ve ko ya wo nyɔ. Mia tɔgbo wo dze nu ma dzɔ ɖo. Ye gbe ake yo fo wo va wo va bɔ hisi ɖe ma nɔ be ɖe wo be nu ɖe dzɔ aɖe kpɔ leke ha. Ame akɔ ɖewo be kɔ ye Yesu xe ɖe. Kɔwo be Yesu. Ne biɔ fia woaɖe gɔme ɖe gɔme ɖeɖe bubu me. Ese ese nu ke gblɔ mi mi le fitsa. Yakobo be yi ɖe dziƒo lo. Kaka le yi wo dukɔ ne mawɔa ta mezɔ ɖe kɔnua dzi kɔ le kpe me o me o le ɖoɖo anyi ne kple tɔ hafi o va dza hiã wa yɔ ƒo fi de me dzi vi o ekpe fi sia ta ke yɔ va va ŋɔ hit akɔ akɔ va le nua dzra ɖo le dzra ɖo kakakaka kɔa ya ko va zu nu bubu mi ɔtɔ mi ke va le subɔsubɔ bɔ be yesu Wova zu fukpekpe na mí. Ame yi ke dze agɔ le tɔʋɔnua ƒe adzakpa dzia, míva xɔe ɖe eme be enye ame kɔkɔe. Enugbegblẽ yi ke wɔ le kɔnu nu. Le ɣe ma ɣia me kae kpɔ foto ɖe amea nya be yewoe? Me kae kpɔ foto woɖe amea nya be yewoe? Nu ka ta wobobobo klẽ ke game su vɔ koa? Yakob dziɖegbe. Edzi enya ko wogblɔa, tɔ honɔ ankɔ wòyɔ be ne xɔ na yi, wowu yi vɔ. Ye wòdɔ ahegbe, fi ma etɔ honɔ aɖegbe ma xɔ be viviti do. Wobe Yesu ɖegbe xexea me tsɔ viviti lo, Yesu xe ɖe. ɖe gbe ya viviti do. Ame ɖe le nya ya se ge, Kristotɔ ɖe le nya ya se ge, hunɔ ɖe kura le nya ya se ge, ya tsi tre ɖe tɔgbe avu ma ŋuti. Vɔ ne èle gbɔgbɔ me tutua, ànya nya ke megblɔ be nyateƒe wònye. Nye nègblɔ nya de gbɔnye loo. Nànya be nyateƒe ƒe nyae wònye. Wobe do zo, woyɔ ame etɔ̃, woyɔ ŋusẽ so dzi, eme kple lé zo le blema nogono wa mlema kɔnu ne tɔ ho nɔa ntɔntɔntɔntɔa. Agbo ame eve wowuna. Wodona zo, wodona zo kple xe, exe ɖi toli. Woblana agboa ɖeka da ɖe agba dzi. Ekodza wu kple hea ele.

Ye ta egbea nenye be wobo le Mawu afi ye wole tɔ ho nɔa kɔ kɔ le dada ɖe xɔ me le aƒe me ke wome wɔ agba le da ɖe dzi oa, ye ewɔ be amewo pete dome gblẽ. Ehun siawo tse, mida wɔ tse, mina wɔ tse womega va le bo ɖeke nu. Wo pete wozu dɔnɔ. Wobo le vedua fi, enua mi ho le tome agba dzi Mawue. Ne mikpɔ be wole fi ma, migawɔ agba ɖe xɔ kemi mi dzi o, wɔle na miakɔ da ɖe dzi. Miakɔ va dra anyigba. Leke nu yi dzi mile ne miakpɔe? Ke yi ke ɔle du ɖe yɔgbe abe sɔ mi miatɔ gbɔ dɔtɔ sɔ malia ma mi pete. Eyi ke game suvɔ wo bo be ɔwɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe wɔ dɔ ɖe aƒe amewo dzi apɔstolo dzi me ba lakpatɔ gbɔgbɔ kɔkɔe so game. Mía tɔgbuiwo me vodua nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Mía tɔgbuiwo ƒe mawuawo nye amlima. Ye wova ɖeko wova dze ame aɖewo ƒoƒui ke ye wosɔ gbe do ɖa kaka ke woyɔ tɔ ho ɖa ke dzi ɖegbe la ke enua gbenya lezo va koa evɔ ya ko etrɔ dze amewo dzi. Ekpɔ leke ne tɔgbuia be alame, adzakpa be alame wogbɔna be ame aƒo atia. Ye ko wodo gbe ɖa ko vɔ ke womekpɔ li ma wokpɔ kpɔa amewo dze atiƒo amewo dze gbɔgbɔ be tsrrr yɔ be o e somali mali tse wodze nɛ yɔ wozu somalia le egbe me le kaka ŋgɔgbe ake ekpe ɖe ɖa ye egbea kɔa woava nɔ mía ble be wobe yesu nye yovo Wobe yi efa vi wofa avu. Ekpɔ ʋua so gã ne va fa. Tɔ ho nɔ ne ɖegbe fifia ko atsi ya bizo ahe vi ɖeke ma te flɛ o lo. Ne megbe nya nye hu sunu o. Megbe nya nye mina o ko ma flɛ o. Chɔchi tɔ le gbɔgbɔ be yo yɔ tɔ ho nɔ ƒe mlima edzi ke zo ƒe nu se. Wo le yɔ so fika. Fika wo le yɔ so. Wo nya ma he me ŋkɔa. Nɔdzɔ ko be Holy Ghost fire. Womegblɔna be Holy Ghost water. Ee o. Holy Ghost fire.
fire. Ebe Holy Ghost ŋɔli kuku yɔ mo le ba. Ye ma dɔtɔ gbɔ be ma wu kukua yɔ le. Holy Ghost ŋɔli kuku ye. Ekɔe a. Ta enu yɔ dze be mi se wo me kafi mi nɔ tsɔtsi ayi. Mi se wo me afi mi nɔ hua gbɔ. Yeah. Ese nyu ke gblɔ mi ne mia. Mese nye me. Ela be no dze hu koa edze be na kpefu. le hũa me. Kafi woava ɖa vɔ nɔ ke tsɔ la enya be nu ya nu vɔ̃ vɔ̃ wònye. Ƒã ŋkeke nenɔ le pastɔ suku yi fia leti ade evɔ wobe zu pastɔ leti ade gakpe ko wobe zu bishop. Vɔ nɔ be wobe wobe ƒua ti fifia le gea eyina ŋkeke aɖe ade futafuta kavi woava wɔ kɔnu na ɔvɔ kavi woava wɔ ɖeɖe kavi woabe wova bla ta na woayɔ be mi da wa nu yi ke matoa wò ŋutɔ edze be navɔ ne wɔ mistake tɔgba le asi do ge ɖe ku me nɔ eya le o Nue ame aɖewo kpɔ be yewomate ŋu yewo si dzo be yewova de si ta yewogagbugbɔ le o. Wogagbugbɔ le faya yewole tsɔtsixɔ me ezua koe. Mía tɔgbuiwo mezua, ne honɔa mezua, ya ko yɔwo le. Ne edzi ɖe gbe ɖe tsɔtsixɔ dzi fifia, ŋumidawo kple ŋusunuwo yɔ ge wole zã woava ƒle.

President ava yi ɖe chɔchi ne zã do wova mía gbɔ mí wɔ nu nɔ ne le azã ɖu ge ne kpe wa ɖeko woawo be yewoa ƒle nyi nɔ nukata wo ma va mía wo gbɔ ɖeviwo no kpɔe ne woa nya be ɖe president va mía ma zã mo gake ɖevi dzi ya na va de be aleluya minister pre president a wova tɔ wa nɔ wo me ŋku me kpɔ no be aleluya ko be amen see those kind of evil things they are doing Togbo me mawo, togbo yi ke lé du da ɖe anyi. Yɔ wova be president nene yɔ dza ga lé ɖo zi dzi kpɔ wova sɔ agbo kɔ ɖe afɔ dzi ne kpɔ. Zikpea le wo ma te nɔ dzi o because wo ɖu kɔ. Ma nɔ dzi o you die. You go. Pastor me ɖo na me ɖo na fiɔ. Minista meɖo na fia o. Hunɔgãwo yɔwo ɖo na fia. Bosofoagãwo ɖo Wowoe na wɔna fia. nua. Woaxlẽ afɔkpa de afɔ nɔ. Ne be wobe ame ya Le ɖu Mawu dzi ko, vɔ̃- le vɔvɔ̃ wokplɔe me. ko, wozɔ praopraoa ko va nɔ anyi koe sɔ Biblia la dzi. Asɔ of the mighty, Almighty God. Almighty God ye nye xebieso tɔ honɔa. Almighty Ye ko- God ye ko yɔ mɔ. ye koe ne ɖegbe manɔ te ɖe nuefo nye ageŋe futa. Yenye Almighty God. Apart for that, gbɔgbɔ kɔkɔewo yi woke le anyigba dzi yenye voduwo. Maria ke woyɔna yenye mía nɔzɔ dzi axɔlu sakpate da dɔkunɔ da vivɔnɔ yenye Maria. Yedzi voduwo pete.
Yedzi wotso ʋua yedzi wonɔ anyi ɖo. Gake efo yefisɔ gbé. Wova le ame ame ble yi ɖe vedosa kpata gbɔ ne wodre se kple dzonu yi wode na kɔ ɖe bete kɔa menye ŋdeke woagblɔ nɔ be Maria eme. Mekae wobe wome mɔ ko wobe fɔ gbɔgbɔ me ƒu. Ŋɔlie do fuea. Ŋɔlie mɔa. Ese nya me ɖa. Enya ke No no eɖe ble blema ne eɖe nyɔnu ye mekpɔ biatɔ ye medɔ gbɔ ye nyɔnua fia fɔfua wɔ hlɔnu. Ehlɔn. Ta womalɔ̃ woadzi vi ɖe dua me o. Ne Jakob be wole azã ɖu la, ke fu le Maria ya aɖu ma. Le blema si le kpɔ me wodzina vi ɖa, wobe womekpɔ teƒe ɖeke woya tɔ va dzi via ɖe gbe me. Egɔme ɖe, womenya futɔ ye ta wogblɔ nɛ be mekpɔ mɔ adzi ɖevia ɖe dua me o. Gabriel sɔ fika. Ebe Joseph be vie. Ese ese ya mea. Ta ye be no nya le dua me. Ne wa ba dzi via ɖe kpe me. Ese nu ke gba me le la de. Ame yi boe la ame yi mia tɔ bo we ta e du kɔ. E du kɔ. Wo ya yi ɖe Roma gbe na kpɔ e pastor e father o le nenema de sa de kple be kɔnu wɔƒe. ɖesiaɖe kple kɔnu ko wɔna mawua le wo gbɔ. Ne wole ame ɖo, wole apri ŋu da. Ne wokɔ sakramento, wole tu da. Wole ʋudodo ƒo. Ekpɔ ɖesiaɖe nutɔ la, woawɔ ataɖo vi ɖe wo me gama ye woakɔ wo me ʋudodoa nɔ ƒoƒo. Mele gbɔgblɔ be ne nye nye menye fia, nu ma madzɔ le mia me dome o. No court sacramento a church xɔme ko aƒo xlã le. Mebe ɖe church xɔme ko aƒo xlã sacramento le. Ema manɔme la, ke dze be nokɔ miame kalẽʋu, woakɔ miame kalẽ zikpui. Kavi woakɔ eye keklẽ ma ɖe asi. Wɔwɔ la nɔ megbe. Elabe wo bete le dua me ta azã ɖeka ko miawo te miaɖu. Miawo te miaɖu azã ɖeka.
Ŋkɛtaɛ fantɔ anu da ɖoa wotsɔ na ŋku mɛ ɖo anyi. Mɛ ba gbɔsu siwo nye ya kɔ subɔ le mía tɔgbuiwo me mawe ta akpɔ be wɔ wɔ wa hebreso siwo nye sɔre. Wɔwoe nye hebreso siwo. Ye ta fantɔ do na ŋuxe lɔbɔ wo do na danger edze kpɔ ge hebreso siwo do na nua. Ye ta edze be ne nɔ so kpɔ ame kakakakakaka enɔ kpɔ me kaka ŋkeke aɖe kɔa nua wɔ kɔnu nɔ kɔa tsɔ ŋku mɛ anyi ne kpɔtɔ ne kpɔ kɔnua wɔ ƒe kpɔ kɔa nya ŋke gbɔ mi le. Eseme ɖa ɖe. Mm. Yipitɔwoe nye agbosu siwo. Mm. Woawoe zana black and white. Yipitɔwo.
Ɛɛ.
Fifia Yesu agama mea ke wobe ke eyi di me. Wo ke miatɔgbo be gamea wo ke ɖe eh, ati so ganti ya. Ke be va yi di me be va fɔn. Wo me kla ɖe ke ɖe ati so ganti dzɔ Ati kpoŋtsi ko woble ɖa le to tame. Ame ka le tɔkɔ atɔ̃lia? Ame ka be kele ɖa enui? Ya wo ko woble nenema ko ku ko wodudu ɖe anyigba. Yɔ wo lɔe, yɔ va kɔ da nye kpɔ be blematɔwo ha. Ŋɖo le ne wɔ hlɔnua. Woma di wo. Ne wò xlɔ̃nu le blema, womele ɖiwò ke o. Ne yi ʋedome, ʋedome tu ɖe wo me gbegbea, ne wò xlɔ̃nu wobe ɖu zɔ amea, ɖe woahe wò le anyigba. Ta ne wò xlɔ̃nu womaɖi wò o, woasɔ de kpeto me. Woade wò kpeto me be nàkpe fu. Ese me ɖa ɖe. Kaketɔwo na be ko woɖu kɔ wo gbe ya he to ne ko ya ga ne ne gatrɔ va. Ne wòava wɔ hundɔa, Yesu xe ɖe aɖe gbɔwɔ me hundɔ. Kpɔwɔ be wobe ɖukɔ, wobe wobe fɔlo, wokpe woso me yina ɖe dziƒo. Ne ame ɖe kpɔ ŋɔli vivia le zɔzɔ ɖe dzi nya be ame ya ku ɖe ne ko wɔna. Me ɖe bu na vi wa. Kpa ame abu ko vɔ wobe dzo yi ɖe dziƒo. Wɔn ŋutɔ ƒoƒo ke be ekpe wue.
Tɔgba zu va be gakɔ dza nu vevia ya gakɔ ne wòtrɔ ya be wòtsɛ ƒoe na abu ŋuti kpɔ. Gake wò ame ke nye amedzro xɔsetɔa edza tsitre ɖe nya ya ŋuti vɔ eɖu kɔ elabe zogbedɔwo, amedekavekuwo, ametsizomekuwo. Wo pete woƒo xla nya ya hafi me gblɔe ta ne egbe yeado aɖi ka atrɔ ŋkume kpe o. Vɔ ne ese gɔme na eɖokuiwoa, anya be nane le yima ƒe me yeatrɔ va sɔe. Evɔ.